Abusua ɛma mo nyinaa kɔ aba soronko ɛde ba yɛ platform wei so Peanuts GH ɛna w'ani gu so a wohwɛ no wonim sɛ ha deɛ onyama bɛdu pɛ entertainment news ɛkɔ otwi ɛkɔ ɔbrɛman no deɛ Ghanafoɔ ɛpɛ atie deɛ Ghanafoɔ ɛpɛ ahu na ɛno ɛna ɛbɔ yɛn ho mmɔden ne ɛkɔ yɛn nhwehwɛmu na ɛde ne nyinaa aba abɛso mo ɛwɔ ha Ɛna me ne wo kasa yi deɛ sɛ wo kɔ social media so a nneɛma bebree no ara na ɛresisi na beef baako bi na ɛreyɛ ayi ne ti a Ghanafoɔ no bebree no ara na wɔn starte sɛ wɔn reka egya gu mu ebinom sɛ wɔn deɛ ntɔkwa na wɔn pɛ nti sɛ nkorɔfoɔ yi sɛ wɔn sɛ wɔn yɛ mmarima a wɔn nyɛ wɔn anim anaasɛ wɔn nkɔ na wɔn nkɔ hae bukom boxing arena na wɔn gyina gyina mu na wɔn ntoto wɔn nsa ɛno na ɛbɛma ehu sɛ wɔn yɛ mmarima ne nyinaa ne sɛ abranteɛ a ne din ɛde AM Jim Medical ɔne abranteɛ baako nso a ne din ɛde kɛte kɛkyɛ ɛɛm Joshua Kɛkyɛ Joshua, kyerɛ sɛ ɔmo na ɔmo de afee so wɔ social media so a ɛho videos ne emu nkyeremu nyina ɛwɔ ha meba na kyerɛ sɛ metumi de abrɛ wo. Mpanyinfoɔ nso bubu ebi sɛ ɛɛm anka deɛ ɔwɔ aka no pɛn ne deɛ anka ohu sonsono a na kyerɛ sɛ anka ɔdi mmirika gidigidi nanso wafi ahwɛ Schwarzenegger sɛ ɔwɔ aka no, gyata aka no, kraman aka no, aboa bi aka no nanso ɔnyɛ adeɛ ɔhu aboa afoforɔ a ɔbɛtu mmirika ne nyinaa ne sɛ waba social media asɛ mɛposti barima bi na ɛho caption a ɔde bɛto hɔ no Ɛno na Ghanafoɔ no bi ahyɛ ase sɛ wɔretu no fo sɛ afie a ɛbɛyɛ ahwɛyie na wɔatɔ ɔdɔ mu a barima bɛn mpo na wo ne no atɔ ɔdɔ mu. Ɛho mfoni wɔ ha ɛnkyɛ biara yɛde bɛto screens no so na wo nso woanya bi ahwɛ. Yɛrehyɛ story no ase anaa hyɛ menhyɛ me nsɛm ase deɛ a menhyɛ aseɛ mfemfiri aberanteɛ a ne din de AM Jim Medical. Ɔno ne aberanteɛ baako nso a ne din de Kɛkyɛ Joshua. Ghana hanom deɛ, yɛn nyinaa nim sɛ sɛ wɔn ara na musicians no, rappers no, ɛyɛ a na wɔnsɔ wɔn ho ahwɛ. Ɛyɛ a na ntaa mpue mu wɔ singers no mu bebree. Cause ɛmfei na wobaa bɛyɛ ra ra ra, da bɛn na wobaa bɛ disse obi wɔ ɛyɛ ɛɛm singing mu, daabi, ɛyɛ nnwom no ara, rap no, ɛnɛ deɛ wo ti sɛ banku, wo ho sɛ bɛ, haa, na kyerɛ sɛ yɛrekɔ anim ntɛntɛm. Ɛno nti sɛ woa study a, Ghana hanom beef a ɛbɛba biara no, Ɛyɛ a na ɛyɛ Rapper to Rapper, yɛwɔ Miracle ne ɛyɛ aberanteɛ a ne din de ɛyɛ Strong Man, yɛwɔ Shatta Wale ne Samini, yɛwɔ Shatta Wale ne Stone Boy, yɛwɔ Shatta Wale ne Sarkodie, yɛwɔ Sha Shatta Wale no deɛ ɔba a ɔbɛtumi abɔ artist bɛyɛ four thousand five hundred and sixty four din, ne nyinaa ne sɛ ɔne obiara ako da wɔ hanom a ɛno nso yɛn nyinaa nim sɛ ɛba no saa no a saa ɛne ɛhunu, ɛna sɛ ɔba mmaa no mu nso a yɛwɔ Anu Baroni ne Frida Rhymes, yɛwɔ Anu. yɛwɔ ɛnu barɔ ne ne sista afia yɛwɔ ɛnu barɔ kyɛn sɛ yɛka sɛ yɛbobɔ a din no bebree na ɛna yɛbɛ bobɔ na ɛno ɛna beef bi asate sɛ ɛyi ne ti na obi nim adekorɔ pɔte nti a ɛbɛma saa beef wei ayi ne ti firi sɛ sɛ wohwɛ video ɔyɛ kɛkyɛ Andrew bɛ post yɛ nkyɛ bia yɛde bɛto screens no so ama wo na sɛ wotie nsɛm a ɔmo ɔka ɛne deɛ ɔka sɛ ɔso America nso abɛbɛ tuatua wɔ ho anaasɛ wabɛwere tuatua wɔ ho no a, wonhyɛ da nte aseɛ nhu asɛm no na ɛnhu ne ti. Mennim sɛ sɛ obi na ɛrekeka sɛ ɛyɛ adeɛ a Amerika ɛwura afe sɛ ɔno kɛkyɛ Joshua no deɛ a, obiara nnim. Bisa Aluguntu Guinguinfoɔ deɛ, yɛn nyinaa nim sɛ Amerika ne kɛkyɛ Joshua de rap no si so a, ɛyɛ adeɛ a ɛmu bɛyɛ den yie papaapa. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ yɛnhyɛ da nhu asɛm no ti, nhu ne nan. Nanso kɛkyɛ Joshua ankasa na ɛfaa fon de sii n'anim na kyerɛ sɛ ɔba a ɛyɛ Insta, ɛɛ, Twitter, ɔbaa Twitter no ɔbɛtwe ɔbɛkeka nsɛm bi a ɔpɛ biara na kyerɛ sɛ ɔde ɛyɛ medical eh, ne nnwom bi ne lines bi ɛtumi ɛpee so na aberɛ a ɔde pee so no ɛno ɛna medical nso hwɛ ah asɛm bɛn koraa na aberanteɛ yi kɛn ɔnhyɛ da ɛnte ase yɛnkɔ yɛnkɔhwɛ video a Kɛkyɛ Andrew yɛ eh, kɔkyɛ Kɛkyɛ Joshua ɛyɛɛyɛ no yɛba a ntoaso a ɛwɔ hɔ biara yɛde ɛbɛbrɛ. Eh, me I dey, I don't want, hey, me pet trouble. Me, I, I no be battle rapper. Me, eh, me, I no make ready say I want but hey, medical be senior. Make it they take them as seniors, make we to take our juniors. Me, me, me, me, me, I no be, obi am fam fam kwasese me aba me so. Yee, ma me head nhyia kai. Abusua video no na wakɔ akɔhwɛ no ɛyɛ aberante a ne din de Kɛkyɛ Joshua na ahuu no wɔ video no mu na ɛno na Ghanafoɔ no bi rekeka sɛ ah sɛ Kɛkyɛ tumi ba abɔnten bɛkeka sei de sereɛ ne nsɛm bi keka ho sɛ deɛ Ɛnyɛ ade a wɔatumi ayɛ no yie koraa. Na ɛno na America nso baa yɛ Twitter na ɔbɛtweetee sɛ, Ah, eh, video yi a ɔno ankasa ɔhwɛɛ yi ne video yi a Kɛkyɛ yɛe yi, ɔno deɛ ɔnhyɛ da nte aseɛ. Ɛno nti sɛ Kɛkyɛ Joshua bɛtumi a, ɔmmra na ɔmmɛkyerɛkyerɛ mu. Ɛno nti abusua, tweet a America de baeɛ no, ɛno na ɛda o screen so no. So ɔse, This, ɔse, this your video, I no dey understand But the one make you explain ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔde ɛkaa ho a bebree no ara na ɛsusu sɛ wei deɛ sɛ woanhwɛ a na ɛbɛyɛ beef of the year, beef of twenty twenty two firi sɛ sɛdeɛ nsɛm no ɛbobɔ ba ɛne the way ɛbobɔ kɔ no deɛ ɛnyɛ easy, ɛnyɛ fɛ di agorɔ ɛno nti yɛgu so a yɛwɔ atweneɛ mu deɛ ɛbɛba biara no Penax bɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛde ne nyinaa ɛba abɛso mo. Yɛmfiri saa nsɛm no so na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu deɛ a yɛmmɔ nwura abaayewa a ne din ɛde Queen Efia Schwarzenegger ɛɛm na kakye kakra anaasɛ ne kam kakra na mpanyinfoɔ se Deɛ anka ɔwɔ aka ne pɛn deɛ, anka ɔhu sonsono koraa na ɔdi mmirika, anaasɛ afutuo nsa kyerɛ nnipa, gye sɛ ɔnsɔhwɛ. Nanso ɛfiri afiase no ka deɛ, wahu nsɔhwɛ no bi, wa, ɔwɔ aka no ama no ahu sonsono, still no ara, wayɛ n'adwene sɛ mmirika deɛ mmirika deɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtumi, ɔbɛwea mpo na kyerɛ sɛ watumi apem de akɔ n'anim. Ne nyinaa ne sɛ, sɛ mobɛkae a, Ghana hanom ne yɛwɔ ne yɛn tetee sɛ, aberanteɛ bi a ne din de Abrɔkwaa, ɔne ɛyɛ maame a ne din de Afiafiasenega, wɔware Na berɛ a saa awareɛ no baeɛ no, na Ghanafoɔ no bebree no ara na wɔn ani agye de rema Efiahwea Sneijah. Yɛwɔ hɔ na yɛtetee sɛ daabi, ɛyɛ Efiahwea no ara na ɔkɔgyee bank bosea na kyerɛ sɛ ɔde kɔwaree aberanteɛ no. Wei yɛ atesɛm bi a ɛtumi tetee yɛn. Afei yɛwɔ hɔ ara a yɛhuu sɛ ɛyɛ video Louis Asase sɛ ɛsɛkuleti wɔ social media. Ne nyinaa ne sɛ, abaayewa a ne din de Queen Efiahwea Sneijah Ɛna kyerɛ sɛ wakɔ akɔfa abrɛkɔ akyi, abrɛkɔ aba abɛkye no, abrɛkɔ atwa no video de ne nsa, bɛrima baako pɛ a ɔwɔ Ghana a ɔtumi de ne nsa kɔkoro mu ti kata acid so a ɛntumi nhye no, ɔde ne nsa kɔkoro mu ti kataa bottle so sɛ ɛyɛ acid na ɛwɔ mu a ɔde hunahuna Pia Schwarzenegger maa n'adagya ne nneɛma nneɛma bɛguu abɔnten. Saa nsɛm wei a ɛbɛtwa yi mu no, Pia Schwarzenegger wakeka nsɛm bebree sɛ awareɛ ne wei deɛ ɛnyɛ adeɛ bi a ɔbɛyɛ saa na mmom no sɛ ɔyɛ ɔbarima na ne ho wo ho yɛ no akɔnnɔ a, wobɛtumi afrɛ wo sɛ ebia bɛbɔ adwuma bɔ yie, ɔbɛpɛ kakra de ama wo na wo nso woanya baabi de afa anaasɛ woanya baabi de kɔ. Na ɛno na ɛfi asoa na nsɛm mu wɔn a wom ara no abɛka w'aware wom ara no abɛka sɛ bɔ a ebi a ɔne no da wom ara no abɛka. Ɛno nti na Ghanafoɔ no bebree no ara na wɔde wɔn ani atoto fam. Sɛ bɛɛma koro a kyerɛ sɛ ɔyɛ saa no yɛ pɛ no ehu. Ebusua sɛ ɔhwɛ picture ɛda screen so yi so a wei yɛ bɛɛma a yɛn Mefi Ahweasemega ankasa de no bɛtoo hɔ na first picture no a ohu no deɛ ɔde eh Mefi Ahweasemega de kaa ho ama Ghanafoɔ no bi ɛrekasa ho no yɛ I miss you babes ɛno ne caption odi kan ɛde kaa ho a kyerɛ sɛ ɛda o screen so no so no ɛno ɛna ɔde kaa ho na baako bi a ɔsan ɛde bɛkaa ho a ɛno ɛyɛ video na kyerɛ sɛ wɔn di ɔdɔ wɔn gye wɔn ani wɔ mu no yɛ Shaking My Head, Entertainment in December's Poor Relationship, See You and Sammy Soon, My Kay, ɛno ne deɛ ɔtumi de kekaa ho a ne nyinaa na na ɛgu screen so no so. Ɛno na Ghanafoɔ no bi reka sɛ, Oh Charlie, ɛfie nti deɛ woakɔ mu nyinaa akyire no, woresan akɔ akɔto ɔdɔ mu, hwɛ yie na yɛamfa nkɔte w'akoma anaasɛ hwɛ yie na woansan amma abɛsu amfa nkyerɛ Ghanafoɔ sɛ Ghanafoɔ Yɛn tu wo fo na kyerɛ sɛ woatumi ako mu. Ɛnde seesei a no, sɛ ɔbarima no a yɛn atwa ahyɛase no nka ɛka n'asɛm no ni no deɛ a, finally final no, ɛyɛ ade a abaayewa a ne din de Queen atwa ahyɛase no ka. Wanya ɔdɔ, wahu ɔdɔ, wafa ɔdɔ ama seesei a nneɛma rehyɛ da akɔ yie de ama no ankasa ankasa a seesei a de, ɛnyɛ fɛ di agorɔ koraa. Ghanafoɔ ani agye ama no. Ghanafoɔ rebɔ n'aba so. Wɔresan atu no fo sɛ, hwɛ yie na woamfa wo sika wankɔware barima wei so. Wei yɛ nsɛm a ɛrekɔkɔ so wɔ social media no.